svikai kuzaka ndopanoona vese kandichivaplaga vatani vana venyu kava vane uturu vanoda kunzwa kunzi ndapupa furu mondipa varwere nyangwe vari fiti vakapfeka hembe dzechibhanditi ndini ndinovadzima kamumastreet vanoziziva ndini mambo kawemaa
ndiri champion asi yandizi pacompetition chatowedzera makwikwi mulocation ndofokasa neyoung direction tepi chiganvo tatepi chiganda nzara vachashamisika pachigaro ndapagara boere mjara
ndaona mbida mbida achisimbisa pakambeiko mbida ida anondinetsa kanibida pamwe ndikamupozva makamupa abwezina anondishungurudza mukomana anonzi mbida tiwe pamwe process yamakafamba naye ndo yatinombonyatsoziva kuti mbida ndomuchallenja sei anonetsa yeah man but anyways uh, mambo ndi mambo uh, tiri kuona muri muri kusimbisa mageto yotse ndaona ridhimu iri hanzi madzora dhanzi vanhu vari kuchema zvikanzi ah, mambo ah, vadzora dhanzi vaenda vari kubura off the dhanzi
right kune vamwe vanhu vasiri kuziva kuti riddim iri rakagadzirwa nani who is the, the producer behind the, the, the production of this riddim rakagadzirwa namaselo maselo yeah. okay maselo pabeta riddim redu rine maartist mangani so far ne 42 42 artist shit chimbotitaurirai five tinzwe eh, already we have madzimai aike in the building we have magical we have uh, mbida d vamwe two vanhu vangade kungoziva futi oh. Kona ngali aripo. Right, mauto.
Eh, donate Calvins aripo. Dora tofaro.
Eh. My gosh. Uh, so this is a big thing, a big thing, believe you me. Amejika manje toto wambotanga wari wari freestyle. Seriously.

emejika lake eh, eh, eh, tabura bomanda ganda vachapedza timu yese vachingosabura sabura ground rese ndakanga getitugedibhura ndichijagula maneti mafanzi unditakura unda wemangoma ndarima ndasakura ende ndatsapfura ndasiya vachiyaura ah. Mondipa varwere nyangwe vari fiti vakapfeka hembe dzechibhanditi ndini ndinovadzima kamumastreet vanoziziva ndini mambo kawe man avabelieve kuti kuti magical aripo madzimai icand link up at the mic magical switch with, the, with madzimai icand then masaka tinoti vakubva wangokula futi vanhu vangobelieve kuti amadzimai icand varimo waiziya oh,

ini handitongwe nasatani vana venyu kava vane uturu vanoda kunzwa kunzi ndapupa furu uh, yeah.
Respect Mbida, link up also.
Yeah, man.

aiwa madhonza tambo maita kuchinja musambo aiwa irada mutambo aripo drift vamwe ndavakwidza mulifti nhasi uno kufaiza grafti ndakamisa futi zvewichi crafti onge okay. masaka ndakunge kaka tachunge baka zvinhu zvakabaka vari kuda kumaka asi kuramba njivaspaka ndendikanakuzatarisa njivadhaka wanikana nashi vatanga kaklashi asi havasi kuziva ndiri kuita kunge shimashi pese pandasvika pari kumbumuka dusty saka uchiona kuti mbida
hanzi pulo
yaseve ndikati vauze ndimambo kana vadhonza tambo aiwa fyucha unge fambo kuramba vachidhonza tambo yes vaudze maselo iko zvino ndakuvaridzira bhero vaudze vaida kundiisa pachikero ndakatavira kuti ndeve chimero vaudze masaka suka kunge kaka tachi kunge bhaka zvangu zvakabaka yachakalaka svikai kuzaka ndopanoona vese kandichivaplaga vaudze nashi ndakunge smashi iko zvino vakungokwenya kunge rashi kuti mbida aimbe aiwaitse masti saka paasvika pari kumbumuka dasti vaudze lavhu andidire mavhu ansvike nevhavhu nditori abhavhu chivaudza futi ndiri kutamba nebhavhu ndopamunaona kuti ndato
Junkyard, link up, link up, link up, switch, switch, switch, bottom style.

yemani hatisi gifa ndidzore tsvimbo nyage godo rikabata kumeso handipotse ndogura mazino vuvuvu terera nziyo handisi iza ndidzore tsvimbo nyage godo rikabata kumeso handipotse ndogura mazino vuvuvu terera nziyo janket ndiri champiani asi yandizi pakombetishani chatowedzera makwikwi mulokeshani ndofokasane young direction tepi chiganvo tatepi chiganda nzara vachashamisika pachigaro ndapagara ende ndinopinda ndine fos kunge bara ndichibvuta ngoma ndini ndovararisa nenzara sigifa ndidzorechimo eh, respect jangiada yeah. yes big up on yourself wani tinotenda uh, pa zim fest papa pa uk apa papa yes i see you also we got boss wins or somewhere in m25 my gosh respect my king hanzi ambida plaga wano hanzi madzimai ake ndevanodelevedzavo hanzi magic awo ari kutiregerera yeah washara gosa to each and everyone who is coming through on 0772 168045 so we're gonna be picking up some calls waiziya

yes aya yes aya yes aya orit tombokubvunzaiwo mubvunzo pamwe munokwanisa kutoenda nefoni yenyu toisa pabhazi kapablawa yes aya tati mustudio muno tine maartist mangani muno mune four maartist Eh. Muna nani nani nani? Muna madzimai. Eh. Ndida chi. Eh. Magical. Eh. Junkyard family. Junkyard family. Yes. Okay, okay, okay.
Respect. Eh. Uh, apedzero. Ataura chezvo chezvo here? apirire asirira asirira ah mambo futi ndiartist ya mambo ndi artist ka mambo mambo vatoripo plus tina tina tina mantu futi arimo futi ah wabhaiza wabhaiza wabhaiza level but wangu atopedza kamfesi wangu anga atogona atogona ndipo totanga eh, nini anga atogona anga atogona aifanira kuti tanga nemzoba zvapera so tinongoda vanhu 3 chete vanokwanisa kuzviinira mazibvomfo avo waiziya yellow ya live on ZFM serial yes i boy remakurwani pambari pamusika apa yes eh, makatitenga mukei hanti makatenga mukei hanzi ridhimu redu rinowanwanganiro 42 zvamanje manje ndo vanhu vari paridhimu chimwe uri pa 10 maartist awakanzwa wawakateerero paridhimu 10 10 hateni chete vashomawo because vese vanopisa vari paridhimu iroro 1 2 three akundibvunza futi ah, baba kani hanzi ah, baba kani yazongonzi ah, baba kani ye mana tinoda wana akangwarira apa tinoda wana akangwarira no yachimhanya apa yelo yalife on zfm serio Mambo boy here Jani wangu ari kupi? Jani Alright pamaubra pamangwende chingo chingo chingo chingo pindura yaya yatadzwa neabva kutaura uyu chatipa chingoti pa 10 chete vanhu vari paridhimire oh, taura shamwari yangu 1 two three four five buya kari bere vari jimiri buya katina shamwari ah. ndofunga nhasi magetsi anga asika unogeza nemvura yepashawa kumaubra awaiziya Ah, eh, eh, rega ndibvunzike kuti uyo ari kutiwo chii yellow ya life on zfm serio eh, dzikisai volume yeredio ichinyatsonzwanana nezvakanaka ndikutaura nani ari kupi melody pacbd apa papapa chingoti pa eight iwe uri munhu wechikadzi iwe tipe eight ani

paepazi kusaidi kupi yes kwaruben ndokwanguka kwaruben yesaya yesaya but hatisi kuita zvewe kwangu manje zvaizvezvi mambo ndimambo tipewo 88 maartist ari paridhiyo iri hanzi ndewe kwangu hanzi ndewe kwangu iwe rakungwara one two aiwa usataure ka two ka tiri pa two three blota ari pera
anzi blota yangu pinda coras nevhesi chete hameno tiwo uri producer here wakaita wakunozvifila kuti blota aripo Yeah, man, do come through on 0772168045. Like I didn't want to go to Yargu to Ochi. Yellow, your life on ZFM Stereo. yes aya mambo bo ere hevi taura 8 maartist ari paridhim apa silent killer ari kuera iwo manje uri kuona kuti uri kufungidzira hatisi kuti vari kufungidzira tinoda vari kutoketa asi mubvunzo wacho nakanyanya kuoma here asi mubvunzo wacho nakanyanya kuoma here 0772168045 rega tinzi kuti ari kuti yellow ya life on zfm stereo Ah, dzikisai volume yeradio mambo titaura kuti pamunofona mofana kungodzikisa volume yeradio 0772168045 eh. kana uri kuzivawo kuwhatsapp uko futi chimbouya umbotiudzawo kuti ndiapi maartist akapinda hello ya live on zfm serio Yes, aya ndiani wangu ari kubve? Visit terei pafoni mambo. Eh, right, tiudzewo maartist ari pariddim vits. Right.
Pana
Pana Mbida. Mbida. ah, vhitsi muchatinetsa imimi tiri kuti musaterere papa paredhiyo mukuramba muchiterera vhitsi muchatinetsa awanetsa ah, vhitsi apa uri kutaura vamwana vasipo futi right hanzi magical madzimai aikendi mbida d jangeade nakonangale nadoneta nandunge eh, drift drift ita uchiona ka uyo ari kuti anzi magical madzimai aigende nambida jangia dikona ngale doneta eh, nandunge nabazuka ah, spraga aripo here vatidimi ah. ah, zita ari kugona kwete ari kugesa toda ari kugona kwete ari kugesa hanzi kona ngale mbida madzimai jange ya donato nduge na bazuka vangana uh, eh, two for two for yeah. six seven apotsa ne one cheto eh, keep on sending in the messages eh. hanzi donata mbida kona ngale magical madzimai jange yati ndunge na bazuka auyauraya kawe ndiwe rwano ari paridima jiwe iri vanhu vari pane jima uyo apedza ka uyu mambo uyu right eh, pane uyo agona rega timise pakanaka uyo agone sesa uyu eh, rega timise pakanaka eh, keep on calling also on 0772168045 ndabvunzawo wangu mubvunzo apa mambo ndovakubvunza iwo mubvunzo apa yellow your life on zfm serial
Alright, shantie bvunzwa mubvunzo namambo tinzwa.